Хәзер инде тренировканы башлап китик. Беренче күнегү безнең утырулар. Аларны сез скамья белән дә ясый аласыз, скамьясыз да ясый аласыз. Башлап китик. Утырабыз, басабыз. Утырабыз, басабыз. Тагын бер 8-9 мәртәбә ясыйбыз да Аннары икенче дәрәҗәне күрсәтербез сезгә.
Бигрәк җиңел бу. Ул беренче дәрәҗә. Хәзер инде шул ук көне генә бер аяк белән генә эшлибез. Бер аякны тотабыз алдарак, берсе басып тора безнең. Утырабыз, басабыз. Скамейга утыр, бераз җиңелрәк булыр. Шуннан бассаң. Әйе, шулай шулай дәвам итәбез. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә.
Әйе. Оп.
Әйе. Оп.
Шулай ук скамьясы да ясап була аны, дуслар. Хәзер инде икенче күнегү безнең Отжимание, русчасы, татарчасын һаман әле тәрҗемәсен белмибез. Өтенүләрме, нәрсә буламы шунда? Ярдәм итсәгез безгә тәрҗемә белән рәхмәт әйтербез сезгә. Шуның өчен безгә яки скамья, яки идән генә кирәк булачак. Кулларыбызны иңнәребездән бераз кимрәк куябыз. Һәм аска төшәбез. Эскә. Аска. Эскә.
Уф! Беренче дәрес өчен әйбәт булды бу. Егетләр, хәзер алга таба үзегез күрсәтәсез.

Егетләр менә бүгенге көндә бик күп кешеләр спорт белән шөгыльләнә башлады ич. Чынлап та популярлашты дип саныйсызмы? Мин шулай дип саныйм, әйе, чөнки 10-15 ел элек площадкалар да юк иде, парклар да рәтләп юк иде. Шартлар яхшырды хәзер, шуның өчен спорт белән э, шөгыльләнгән кешенең саны да арта бара. Площадкаларда да элек кешеләр юк иде, турникларда кешеләр юк иде. Хәзер иртә белән килсәң дә сәгать алтыда җидедә монда дөнья хәтле кеше, кич белән дә килсәң дә дөнья хәтле кеше, көндез дә була. Тәүлекнең һәр вакытында э, табу була монда.
Руслан, менә син э, күпме инде спорт белән шөгыльләнәсең? Ун ел артык. Ун елдан артык.
Ничә яшь ия сиңа?
Ундүрт.
Ундүрт яшьтән. Нәрсә белән шөгыльләнә башладың? Хоккей, карате, физкультура мәктәптә. Аһа.
Менә воркаут белән дә шөгыльләнәсеңме? Әйе, турник.
Син, Рәис, кайчаннан бирле спортта? Мин бер унике, унөч елдыр. Беренче минем беренче спортым американский футбол иде. Аннан соң тренажерный зал башланды. Турниклар бер биш-алты ел элек тормышыма керде. Хәзер син фитнес тренер булып эшлисең. Соңгы алты ел фитнеста тренер булып эшлим инде хәзер. Руслан, син дә тренерлык эшчәнлеге белән шөгыльләнәсең дип беләм. Әйе, мин балаларны гимнастикага һәм акробатикага өйрәтәм. Ә менә профессиональ спортка кереп китү өчен ничә яшьтән шөгыльләнергә кирәк? Профессиональ булу өчен балачактан, әлбәттә. Бассейн өч-дүрт-биш яшьтән башлап, художественный гимнастика өч-дүрт яшьтән, кызлар өчен алты-җиде яшьтән. Малайлар өчен футбол, хоккей 4-5 яшьтән башларга кирәк. Һәм һәрбер спортның, профессиональ спортның үз яше бар керү өчен. Ләкин спорт профессиональ гына булу мөмкин түгел, чөнки әгәр шулай булса, безнең белмим, бер 100 мең кешенең икесе өчесе генә спорт белән шөгыльләнер иде. Шуның өчен любительский спорт та бар безнең гади кешеләр өчен. Анда э, берни дә Яшь чикләүләре юк. юк, хәер, теләгәндә кереп була. Э, Ләкин э, юлың да бераз катлаулырак булырга мөмкин, чөнки э, э, әзерләнү дәрәҗәң бик югары булмаса, э, башларга авыр булачак бераз. Аның өчен фитнес бар, э, площадкалар бар, Профессиональ спортка керергә кирәк дип саныйсызмы гомумән? Баланың нәт таланты бар икән, шул очракта кереп керергә кирәк. Мәкаль бар, физкультура лечит, спорт калечит. Профессиональ спорт ул күп төрле травмалар белән бәйле һәм әйе, психика өчен дә бик авыр була ул бала, ну, балалар өчен. Аның өчен уйларга кирәк әле башта. Баланы спортка бирер алдыннан 100 мәртәбә Уйлап карарга кирәк. Рәис, менә шундый Русландагы кебек мускуллар, бицепслар, трицепслар ясау өчен күпме шөгыльләнергә кирәк? Күпме дигәндә, һәрбер кешенең үз вакыты булачак, чөнки башлангыч дәрәҗә һәрбернең төрле була. Ләкин шартларны әйтә алам. Беренче шарт, регуляр шөгыльләнү. Атнага 3-4 тапкыр. Икенче шарт дөрес рәвештә туклану һәм регуляр туклану. Иртә белән ашасаң һәм кич белән ашасаң, шулай шундый матур мускуллар ясап булмый. Һәм өченче шарт та бар, йоклау. Вакытында йокларга ятырга, вакытында торырга. Һәм иң әзеннән 8 сәгать, 7-8 сәгать йокларга кирәк. Менә шул Эш шартны әгәр дә үтәсәң, әйе, Руслан кебек булырсыз. Рәис, ә пицца ул дөрес тукланумы?
Тренировкадан соң бигрәк дөрес.